Беркем, общественный рекордсның секретарь, общественный рекорд, общественный организацияләр җитәкчеләрен идел, областьныкын да шәһәрнекене дә. Без, Аллага шөкер, ике ел уздырабыз Мәүлид әнәби. Без аны зур, зур итеп уздырабыз. Теге елны егет берсе бизнес кеше, теге елны уже ике ел безгә городской администрациядән дә, областной правительстводан да халык киләләр, конгресстан да. И шундый зур мероприятие, мәгъбәл итәм Нәби, день рождения пророка, без аны уздырабыз. Ул дин ниендә безнеке сентябрьдә. Без анда балаларны җыябыз. Без беренче елны китердек, Чувашиядән бик зур спектакль уздырды, күп язылырлар алар безгә рәхмәт. Аннан ни мөрәҗәтләр укыдылар, Дагестаннан килеп укыдылар, монда Самарскийлар укыдылар. Теге елны без мәктәпне керттек, мәктәп балалары бик яхшы чыгыш ясадылар, тоже выступать иттеләр.

Шыгырдан балаларны чакырдык, чөнки бүтән кешеләргә, бүтән олыларга да, яшьләргә дә үрнәк булсын диеп. Чөнки алар шундый матур чыгыш ясаганнар иде, шуның өчен чакырдык. Һәм дә инде план менә төзелде. Аны планны Идел абый белән бергә алар менә төзсен, Идел абыйлар.

Мин бу сүзгә дә кушылам. Бик тә кирәкле чара. Мин программаны да юнде язылган рәвештә мин тәкъдимен кабатына сатам кадәдәмен. Анда Шырданнан килүе яхшы. Авыллардан үзебезнең имамнарны, авыллардан үзебезнең шәкертләрне китерергә. Барлык планнарда планлаштырган эшләрдә мин катнашырга.

Төгәл карарга кирәк. Балаларны без нитәбез, вот теге елны как дефиле кебек ясады, балалар карадылар принципе. Да было. И теге елны уже без Аллага тапшырып, аны узган ел уздырдык татарча. Быел тоже тырышырбыз, но инде руководство так как килә, приветственно да булыр инде татарча да урысча да, потому что без же тоже инде этәмибез без шайканы, то есть русский язык же тоже является у нас этот государственно образующий. Поэтому понятно, что без постараемся провести на татарском больше. Поэтому для этого мы все делаем. Потому что, ну и бүтән яктан балаларга без наоборот татарча сөйләбез, чтобы были алар аңласыннар. И мәрәҗәтләр тоже бездә татарча звучит бик яхшы. Булдырган кадәр катнашабыз, булышабыз. Эшлибез. Самое главное сезгә. Җиргә төшик. Монда ике мәсьәлә оештыру чаралары һәм бу бәйрәмнең эчтәлеге. Нинди максат куябыз? Оештыру ягыннан әйткәндә, нырга әзерлек күптәннән бара инде. Чөнки. Менә бу Шыгырданнар белән дә бирләндек, Казаннар белән дә без Казаннар, Казан артистларын да чакырырга җыенган идек. Ну, соңгы карар кабул ителде, менә шушы сөйләштек Шыгырданнар белән. Тишегү җыелганы, тишек килгәч, значит, ул бәйрәм кирәк кешеләргә. Мин һәркабат, ничә бәйрәм булса да, ярдәмемне сезгә ничек кирәк, күрсәтермен. Ә безгә ярамасмы,

Биш-алты кеше решает, так что вопрос не думаю решим. А вот насчет то, что анда вот духовности, бу инде Талип хәзрәттән безгә ничектер зависит. Мин бу вопросларны конкретно белмим, ничек анда хатын-кызлар. Основной вопрос халык җыярга. Вот теге вакыт тоже. Кирпе вот хәзер татарларны Шулай көлешәбез. Алар миңа постоянно шундый вопрос итә, Ә без белмәдек, кемдер белми, ничек аларга вот, ничек безнеке татарга белгертергә, да? Шул вот самый такой вопрос безнеке. Вкратце еще берем информация мәктәп турында. Моннан без кайтырбыз нигә обратно? Үзебезнең темага. Без, без инде мәктәп белән күп эшләр алып барабыз, общественный организацияләрбез, бөтенебез бергә. Без научный конференцияләр дә уздырдык, Казаннан да күп кунаклар чакырдык, духовный управление белән дә эшләр, эшне алып барабыз. Хәзер хатлар да яздык губернаторга, бер генә кабат түгел, президентка да яздык. Хәзер безгә властьлар ни күрсәттеләр, дүрт урын.